E tika ana na mea hua pōhiri rā noa, e mea, e mea ke anau e Wiremu, a, kia whakarite hea he pōhiri mōku. A, a, ka mea tā tāua pai pai a he rā manu hiri ke kora, a, ka haere au ki te wā, ka manu hiri noho ai. E no, kei te tika tono tāhau, e, i roto i nā huhua kaupapa, Kāre i wātea ki te haramai, engari kua tae mai tēnei rā. Nō reira, kei te mihi atu ki a koe, tā tātou ka toko kahi, ā, me tō tātou, me tā tātou e, hōtaka a Tumeke e, FM i roto i wā tātou mahi whakaara i tēnei mea te kaupapa o roto i te rangahau. Nā, kei, kei te hoki uh, oku whakaaro ki te reo ranahau kotahi rau, i oti uh, i a koe rā te te whakamahi, te whakapāho. Ana, whakaaro au, i, inā kē te rahi o nā tau, e, kia kuhu rā anō ki roto i nā tau e toru, ka tahi ka whai i tēnā na kotahi rau. Otiene nā, e toru tau kei te toi tonu mā tāu nei, a, kia tae rā anō ki te rua rau.
E te iwi, i rongo atu au te kōrero o te tangata nei, nā Mātou katoa ēnei hōtaka Kotahi rau i whakaara. Nā te koroua nei, nā Kahi, nā Tumeke FM, e, kia kōrero noa ake au mō te, mō te whare kōrero nei a Tumeke. Kai roto i tēnei hōtaka, tēnei whare, tētahi wairua ātaahua ki taku titiro. Ka, ka pai kē ki au ki te haramai, ki te noho tahi me koutou, ki te kōrero i wā tātou kaupapa e, e hāngai ana ki a tātou. Me te, te kite tonu atu, anei nā, nā rangatahi nei e taki haere ana i roto i wā rātou mahi. Ā, mēnā a koroua kei te mahi nā mahi, e, koinei hoki te mahi, he whakatauira i wā tātou mahi hei whai mai mā nā whakatipuranga. Ana, kei roto hoki i o rātou nā kau e pēnei ana te pātai, Me pēhea au e tutuki ai i a au tētahi mahi, ne? Ai. Ana, ko te tino tauira o tērā, wa, me whakapiri atu koe ki tētahi o, ka mātaki, ka whakarongo, pēhea ai tana whakahaere i aia. ka mutu me pēnei tētahi kōrero ki roto i tō hine naro. Ka taea e tēnā, e tēnā, te whakaora te rangahau. te reo rangahau ki roto i a ia ahakoa ko wai ia. Arā, koirā te tino pūtake o tā tātou kōrero. Nā, kei te kite au i a koe, i runga i tō ara, ana, ko te ara kore mutu. Me kī pēnā ana, nē. Ana, ana, ko te, ko te, kei tēnā pito rā, ana, ko te reo ranahau, āhea rā ka mutu. Tēnei mea te rangahau e kore ai e mutu, ne? Na te mea hoki, e, i tēnei rā nei ka oho mai tātou, he rā hou tēnei. Mm. Ka noho tātou ki roto i o tātou kāinga, ka pātai tātou i te pātai ki a tātou, he aha rā nā mahi hai whakatinana māku i te rā nei? Ai he momo rangahau tērā, ne? E, me pēhea rā taku horoi i te ata nei, he rangahau anō tērā, ne? Me pēhea rā taku uh, whakaara i ahau, i roto i aku whakaaro, kia tipu ai he kaupapa māku ake i roto i tēnei ao. Koirā te tino, e, koirā au e kī nei, kākahutia a reo rangahau hei kākahu mō tēnā, mō tēnā o tātou. I pērā hoki o tātou pākeke, ne? Mm. Ka anō rātou, i waina nui a rātou, katahi ka whakawhitiwhiti kōrero. Ko puta mai he kōrero i tēnā, i tēnā, i tēnā. Ana kua noho rātou, a pai tonu nā kōrero a tērā, a kare e take o nā kōrero a tērā. A āhua hāngai ana nā kōrero a tērā ki te kaupapa E whakaarotia nei ahau, ana, koinei tāku e, e, ki a tātou. Nē, ane, pērā tonu ana ahau mm. nāinei, a kua, kua, kua, kua koroua katoa au roto i tēnei mahi. Me kore e mutu i a tātou tēnei mea te rangahau, mm. ne? E, ka, ka kite koe i tētahi tuhituhi, tirohia taua tuhiturira, taua tuhiturira. Me pēhea rā, E taea ai e hau te whakatinana taua tuhituhi e kī mai ra, mahia te mahi. Nā, me pēnei, kia kōrero noa ake au, i a au, i a au e tuhi ana i taku kairani, ne? Ana, ko taku kairani ko nā kohina kōrero mō nā waiata tawhito a Tūhoe. Nā, hoki ake nei au rua tekau, e, rua tekau mā rima tau. ka tae atu au ki te Whanganui-ā-Tara. Ā, Ka taea mai te kōrero ki a au, kai reira tērā o mātou pāpā o roto i te whānau Apanui, a Tā Monita Delamere kai tētahi mō tērā e noho ana. ka mea au, ō, me haere au, me haere au ki te kite i te koroua rānei. I te mea hoki, i te mōhio a ia, i te kohikohi au i nā kōrero mō nā waiata arā atu, arā atu. Ka mea atu au ki taku wahine, haere au ki te mō tērā, Ki te kapu tī i taha i te koroura, mai kore anō ka pore mai he parakuihi. Ko ai atu au ki te koroura, ka mea mai ki au, ahara mai. Nei, koe rā anō te kōrero. Tana kōrero tuatahi ki au pēnei mai ana. A, kei te pēhea wō mahi e tuhituhi, a, i ahua whakaaro ana au ka pēnei mai ki a, a kaua e māngere. Hei, hei te wānu koe i taua wā. E māngere.
Uh. Koirā te kōrero e matatau katoa. Ne, e kare nā ku tēnā kōrero, kaua e māngere. Mm. Ah. Kaua e noikore. Te, ka whaia mai aia, kaua e māngere, kaua e noikore. Kaua e whakarongo ki nā kōrero a te hea hea. Mm. Ne, me piri pono koe, i tā, koe ia tēnei koe, me piri pono koe ki nā kōrero, e kitea i te oranga tonutanga, te hōhonu a te mātauranga i roto i ngā mahi e mahi ana e koe e koutou katoa. Ne? A ka para koe i mātau. Uh, eh, eh. ka re roa ka mutu ka haere au. Ana. Ana, koe ra. Eh. Ana, mai tera wā, pērā no hoki te, te kōrero a te rangi hau, ne? Uh, i, i a tātau katoa. Uh, ka wai haere he mau mau taima noho te mahi. He kaupapa kai mua I tōu aroaro, whāia taua aroaro. E, e whakapono ana ahau, kare tātou whānau, hea hea noho mai ki tēnei ao. Ako e tahi rā pia, ia, tēnā rā, e, e nani e whakapono ana ahau, he mea homai, he taonga ki tēnā, ki tēnā o tātou. Mēnā he, he parakena hū noai hoa tō mahi, kia piata, a kāti. He taonga tērā i homaitia ki a koe. A mēnā i homaitia ki a koe anā tō mahi, he kai nā kai ā mea, katahi ka mea atu ai ki a mea he reka o ana kai, he, he taonga tērā. Nā, nā. Ana e whakapono ana au he mea homai uh, ki a tātou katoa tētahi taonga. Uh. Ki roto i o tātou ringaringa. Ana koinei au e mea nei ka tiro atu au i a Kahi, ara, Tēnei o ana mahi. Kai te pēpēhi i tana pā, tēnei i tana waea, ara. Ara, tātou i roto i tō tātou whare nei. He taonga ēnei, he mea homai ki a tātou. Yeah. Mōku, kei te kite au te, te hana o tēnei tama nei. Ah, kai te āhua mea haere. Pūrotu, pūrotu. Ah, pū.
Nē, ātaahua, nāe. Ana, mēnā kei runga i te kāmera, ā, ka hia kai nā wāhine. Hoi nō. Ana, kia kōrero ake au mō tērā, nē. Ā, ana. He, he kōrero rangahau tonu tērā. Ka haere mātou ki te kaputi i tētahi whare i tua nei. Ko au, ana, ko Kahi, ko Ani, me nā kaimahi o konei. Tae atu mātou ki roto i te whare e kaputi rā, noho mātou, ka whakareri ā mātou kaputi. Kuhu mai ētahi wahine Pākehā, Pērā tonu nā tinana i tō kahi rā ne. Aa. Kē te kē koe i a ia e huri ana mai a kahi ki a kahi i whai a ipo. Ana i reira mātou e titiro atu ana. Ana ko nā. ana e whakapae ana au. Ana he tika tāu, kei te rangahau a kahi. Me pēhea e pai ai tana tinana. ana kua mōhio au nāiane he ai pērā. Ae. Tana whare hākinakina e haere rā ia, kāre e mihi kai rērā wētahi pēnei. Mm. Ana, tana kuhu, te kuhuhana mai o weriweri rā ki roto i te wharekai, ka kite mai rātou, ū, wahine, ū. ka mutu ko nā kākahu piri, piri ana ki nā, ki nā kiri. Tāhi ka tū tā mātou tangata kahi ka pēne, oh hello, ara, tōna ia mai mātou nā Māori. E rera mātou ko Regan me ani a tētē ro atu anu. Ka mea te, wē, pērā tonu nā mō Ngāti Haka, ma te wahine. Hei no, e māharahara nōku uh, uh, ahorani tata mea, uh, noronahi me tēni ata i wāwāhi e tahi kōrero tahito, Ana, tētahi rā nō te tau rua mano nā huru mā ono, nā, he, he wā tahiti tēnā, nā, tahito rānei. Nā, ā, ko nā kaupapa i kōreruhia e koe, ana, kura Paul Burke, Aye. ana, ko tana mahi tonu, he rukuruku ki raro i te, ki roto i te moana, Anā, nā Tokorua haramai i tāwāhi, Doctor John Proctor rāua tahi ko Kate Erickson, ana, volcanologist, ana, kai roto kē i te whenua, i a Papatūnuku wēnei nā.
Ko te kura, ko te kura nā, kura kua he, e koina te tamāhine a te whānau Paul, a Peter Paul mā o roto o Rewa-tū-marae. He wahine mātau ātaahua tēnā i roto i ōna mahi kairani ki roto i Te Whare Wānana o Awanuiārani. Ko tana tuhinga kairani i tuhi e a ia ko te whakamātautau e inā kuku ki roto o te takutai moana o Ōhiwa. Ā, i roto i wana whakamātautau ka, ka kuhu nei te wahine rā nā ka kahu rukuruku, kātahi ka heke ki raro i te wai. Ana ko tana mahi he whakamātau haere He aha e patua nei nā kuku ki roto o te takutai moana o Ōhiwa? Kei te maumahara hoki koe tātou, tō tātou whakatipuranga e te iwi. E, i a Raumati, kua tae atu o tātou waka i te taha i te moana rā, tū ai, ā, kua hīkoi atu tēnā ki roto i te, i te takutai moana o Hiwa. Kāre nō koe ruku, ka tūpou noa heo koe a, e ki raro ana kua, kua tae e koe te hiki mai a, nā kuku kai roto. A ka ua ina ene. Mm. Ana koina tēnā wahine e kōrero mai nā koe a, a kura a, i roto i tana mahi rangahau kai rani. Ko te mahi mā tātau he, whaka, he whakapukapuka i nā tuhituhi pērā, katahi ka whāngai ki a tātau ki roto i o tātau kura rūmaki reo. E, he mahi pūtaiao hoki tērā. Ka mutu, he koi te wahine rā a kura ki te whakatakoto kōrero e pā ana ki tana rangahau. Nā, koinā tēnā. Ko te volcanologist e kōrero mai nā koe, ko Jonathan Proctor tēnā. Kua waru tau māu e mahi ana, nō Muaupoko. E, ana kei runa māua o mātau i tētahi kaupapa rangahau, National Science Resilience. He hono tōna ki a tātau, ki Awanuiārani. Ana e maumahara ana koe i tētahi wā e koro, e mauria mai au te Māori rā ki konei. E, kia kōrero ia he aha nā mahi o tēnei mea o te volcanologist. Nā, ko te volcanologist, ko tā rātau mahi, He titiro ki o tatou mauna. Ka mea, a, ki te pahū te mauna nana, o ki te kore e pahū, a, me aha tatou, nā iwi e noho noho, e noho tata nei ki aua mauna ra, ne? He, he, koira katoa, he matakite era, he momo matakite katoa era, e, i te mea hoki, E, ki te noho noa heo tātou, kāre e tirotiro atu ki nā maunara, ka noho ki konā, he parakuihi noa heo te mahi. Ka aha tātou mēnā ka, ka raru, ā, ka pahū mai ki o tātou tarina, ana kua mea, a, ko aha tātou ina? Anei te raruraru, ana kei te mōhio tātou kai Hawai'i, ne, kai nā a, moutere o te motu, e pahū haere ana nā mauna nei. Ana kai rēra nā tāngata pēnā i a Jonathan Proctor nā, hei titiro, ū, Ākene he tauira kei konei hei whakatūpato i a tātou o roto o Aotearoa. Ki te tau tētahi tuhituhi i runga i taku waea e kī pēnei ana, ākene i roto i ngā tekau tau o rima tau nei, ka pahū mai ko Taranaki. Ana ko nā kāinga kei te taha katoa i a ia, ka horohia. Ne? Ana, koirā nā whakatūpatotana o tēnei mea o te rangahau. Hmm? Nā, i tērā wiki, ane, i rūrū mai a, a Kawerau, tō tāua kāinga o reira, ana, ana, ko tētahi whānau kei te noho tata mai, Ana, tokorua nā, nā tamariki, tētahi tāne, he koia te mea pakeke me te, tana tuahine. Nā, i te ruruhana o te pō, ka kuhu rāua tahi ki roto, i te, ki raro i te, te tēpu, tō rātou uh, tēpu, moe ai. Ka ara mai te māma te, te, te rapu i a rāua tahi, me te pātai, kai, a, kai te aha kōrua? Kai konei nā māua tahi moe ana, tai te mea, kai te pahu mai a uh, pūtau aki. Ana, āhua matakuke te māmā. Ana, koe te āhuatana o nā tamariki i tēnei wā. I.
Koirā te tikanga ināianei. He tikanga tērā kai roto i wā rātou marautana ako. Nē? Ā, tā māua mokopuna kai roto o Te Whanganui a Tara e kura ana. Kai te, ko te kura kaupapa tērā o ngā mokopuna, nē? Ana, ko rātou nā, ka, uh, ki te tāia mai tō, kai te taha tō rātau kura i te moana. Ne? Ana, ki te tāia mai tō rātau kura e te e nā naru tūātea tsunami nei, kai te whakarerireri rātau ki te hīkoi ki nā puke teitei kai muri i tō rātau kura. Nā tō tāua kāinā kawerau tēnā. He kāinā aroha tēnā. Ne? Ana, he, he nui nā kōrero a Te Ahu o tēnā kāina a Kawerau. Ana, he tika tāu, e hoki ana aku mahara ki tērā o nā rū whenua, te wā i kōpikopiko rawa ai Ai, ai. te whenua mai konei, arā, ki Etikam, ki Te Teko, ā tae atu ki, ki Kawerau hoki. Pakaru katoa te whenua, nē. Ka mutu ko nā maitai mārō Ōna huarahi tereina nei e pikopiko ana. Nā, ā. Nā, he aha tērā tohu ki a tātou? Koirā te tino pātai. Ana, koinei te mahi a, a te kairangahau. Ana, he pai hoki tō pātai. E, i, i whakapā atu au ki a Jonathan Proctor mō aua rū whenua ana. Ana, i whakapā atu ana au ki tētahi anō a Darren King. Ana, kai niwa e mahi ana. Ana, kua kohia mai e rātou nā kōrero. Nā, nā. He Māori tahi ēnei, tāngata mārama ki ērā momo āhuatanga. Koinei te mea ki kōrerotia nei e tāua te rangahau. Ana, he, koinei te mahi, he whakaoreore i a tātou i roto i ērā momo mātauranga hohonu. Hai. Nā, ko te kauae raro tēnā, nā, kei te tatari au i a koe rā kia kohu mai me tētahi atu, ana, mō te kauae runa.
He mea nui te, e rua tahi rāua, te kaua e raro, te kaua e runga. Ka muti me pēnei ke pea tā tāua kōrero, i whakaputa tuatahitia tērā kōrero a, ki roto o Ngāti Kahungunu, i te, i nā koroua rā, a, a Moihi a rāua ko Te Pohuhu, ne? Nā. Nā rātou i whakatū i roto o Ngāti Rangitāne ki roto o Ngāti Kahungunu, nā rātou i whakatū ā rātou wānana i ērā rautau. Tō rātou kitetanga, e whakaeketia ana ō tātou whenua e tauiwi me ā rātou ture hahani i a tātou. Ana, ka mutu, ka noho nā koroua rā, ka kī, ā, kua tae tēnei te wā kia kōrero tātou i a tātou mātauranga kai ngaro. Ana, ko te Pākehā i piri atu ki te taha i a rātou ko Percy Smith. Nā. Ana, ko te Percy Smith nei, Ana ka puta nā pukapuka e rua, ne, mō kaua i runga, mō kaua i raro. Yeah, yeah. He, he tauira wērā pukapuka hei whakaohooho tonu i a tātou. E, me whakapae pēnei kē pea ahau, kai roto i a tātou anō ngā kōrero pērā kai roto i tēnā iwi, kai tēnā iwi. Ana pai hoki i whakaorahia mai e koe. Koira ana mahi, ana, ana ahorangi, ne? He whakarongo, he whakarongo ki nā, nā kōrero. A pērā i ahau, i wāu kōrero nā, ka tahi, ka whakatipu he kaupapa rangahau. Koira, koira te tahi mahi nui ki ahau, he, he noho ka whakarongo. Nā. Kare pea ētahi e whakapono. ko ētahi ka ki atu ki a koe, he, he paupau nō nā mahi a te. E, enari, ko tētahi wāhi tono, wāhi nui o wō tātou ao, he whakarongo, ka pātai te pātai, me pēhea rā e pai ake ai tēnei kaupapa, mā wērā e haere rā. E, koinei te āhua o te rangahau, he whakapai ake i te kōrero kia takoto pai ai, kia tūhono pai ai nā whakatipuranga Nā, ki aua mm. kōrero. Mm. I, I puta tētahi kōrero i, i nanahi nei, i tētahi o waku tauira, pairua ki te whare wāna, mea mai kia, well, tai, well, mata piko kē nā, mea okora ana, ki te kōrero. E ā rātou matapiko, e ata mā, he weriweri, he matapiko kōrero. Ana, ka hi au ka kite atu i te pōuri o te nākau o te tangata. Ana ka mea tau, nō reira, ka aha koe? O, i pukuriri rāu, he matapiko kōrero. Ka mea tau, waiho rātou. Ne? Kaua e haere ki te whakaweriweri atu anō i a Matapiko kōrero. I au, i au e tīmata ana ki nā mahi rangahau, a hoki a Ken, ma, e, e hara ko au anake, arā atu, arā atu nā tāngata kua rangahau, ne? Ka hia nā tāngata matapiko kua kite mātou. Ka mutu ko wētahi, the bloody downright liar. nā koina te tikanga. Enari, uh, matapiko mai ena te tangata, anā kē tō mahi, he whakapakari ake i a koe i roto i tēnei āhuatanga, ne?